Ko wai tō māmā? Who is your mother? Ko Hine taku māmā. Hine is my mother. Ko wai tō kuia? Who is your grandmother? Ko Hariata taku kuia. Hariata is my grandmother. Ko wai tō tuakana? Who is your older brother? Ko Hoani taku tuakana. Hoani is my older brother. Ko wai tō teina? Who is your younger sister? Ko Pania taku teina. Pania is my younger sister. Ko wai tō koroua? Who is your grandfather?

E Rae! Kai te pehea tō tuakana? Kei te pai e hoa. He was gonna come to dinner but he must have got caught up. Ko wai tō tuakana e hoa? Oh, ko Tīpene taku tuakana.

Nā ēnei kōrero e pā ana ki te pātai atu ki tētahi anō, tēnā pea e mōhio ana tāu e ki te tangata nei ko wai tō tūpuna, ko wai tō koroua. Engari, kia mōhio anō a koe ki te tangata rā i mua atu i te pātaitanga o ēnei pātai nei, ko wai tō māmā, ko wai tō pāpā, ko wai tō tuakana. Te mea rākau, te tangata e tino mōhio ana ki te

Nā ēnei kōrero e pā ana ki te pātai atu ki tētahi anō, tēnā pea e mōhio ana tāu e ki te tangata nei ko wai tō tūpuna, ko wai tō koroua. Engari, kia mōhio anō a koe ki te tangata rā i mua atu i te pātaitanga o ēnei pātai nei, ko wai tō māmā, ko wai tō pāpā, ko wai tō tuakana. Nā te mea āre kau te tangata e tino mōhio ana ki te kaha angia wana kōrero ki te hakautu mai i wēnā kōrero.

Ka tipu, ka ora, hī! Ka tipu, ka ora, hī! To reinforce what you're learning on Tōku Reo at home, visit our website at www.tokureo.maori.nz. On the home page you'll find a link to episodes,

Teina, younger brother of a male or younger sister of a female. Whangarei, Kirikiriroa. Hamilton, Kirikiriroa. Tāmakimakaurau, Auckland, Tāmakimakaurau. Te Whanganui ā Tara. Wellington, Te Whanganui ā Tara. Taumarunui. The last five words were Māori place names that don't have English translations, so the main thing we want to concentrate on with the place names is the correct pronunciation.

Iwi. Hapū, subtribe, hapū. Tuakana.

Teina. Whangarei. Kirikiriroa. Hamilton. Kirikiriroa. Tamaki Makaurau. Auckland, Tamaki Makaurau. Te Whanganui ā Tara, Wellington, Te Whanganui ā Tara. Taumarunui. Kotupu, Kaora, hii! Choice one e hoa ma, it's that time again, time to listen to a fluent conversation in te reo Māori using these words. Don't forget if you're watching with someone at home, make it a challenge and see who can pick out the most words. Honua, e roto i aku mahi e tae atu ana ki ngā pito katoa o te motu, ā, hei tauira, Ētahi o aku haerenga ka wehe atu konei Tāmaki Makaurau nei ka haere mā Kirikiriroa tae noa ki Te Whanganui-ā-Tara, haere atu konei i te Mane, ā, nō te Wenatei rā anō tae noa ka tae ki Te Whanganui-ā-Tara i te hokenga ake, ā, ka hoki ake mā Taumarunui he tolotoloinga whanaunga i reira. tae noa ki Whangarei, nā, tae rawa atu ki Whangarei tae noa ka tutuki te kaupapa. I roto i ērā haerenga, ētahi taima ka mauri hoki ahau aku tamariki i taku taha, he hakaako haere i a rātou ki ngā kōrero e pā ana ki tēnā rohe, ki tēnā rohe, he mea nui hoki tērā ki ahau mō te mōhioranga o aku tamariki ki tō rātou taha Māori, he whakamārama haere ki a rātou ko wai mā ēnei whanaunga. te iwi o konei, te hapū o konei, ā, ko wai te tuakana, ko wai te teina, ērā tū kōrero, he akoranga katoa i roto i ērā haerenga mō ngā tamariki. Ka tipu, ka ora, hī! Alright, so this time you get to check out and compare with us to see how many words you actually heard. Punua e roto i aku mahi e tae atu ana ki ngā pito katoa o te motu, ā, hei tauira, ētahi o aku haerenga ka wehe atu konei Tāmaki Makaurau nei ka haere mā Kirikiriroa tae noa ki Te Whanganui-ā-Tara, haere atu konei te Mane, ā, nō te Wenatei rā anō tae noa ka tae ki Te Whanganui-ā-Tara i te hokenga ake Ka hoki ake mā Taumarunui he tolotoloinga whanaunga i reira, tae noa ki Whangarei, nā, tae rawa atu ki Whangarei, tae noa ka tutuki i te kaupapa. I roto i ērā haerenga, ētahi taima ka mauri hoki ahau aku tamaru ki taku taha, he hakaako haere i a rātou ki ngā kōrero e pā ana ki tēnā rohe, ki tēnā rohe. He mea nui hoki tērā ki ahau mō te mōhioranga o aku tamariki ki tō rātou taha Māori. Whakamārama haere ki a rātou, ā, ko wai mā ēnei whanaunga, te iwi o konei, te hapū o konei, ā, ko wai te tuakana, ko wai te teina, ērā tū kōrero, he akoranga katoa i roto i ērā haerenga mō ngā tamariki. When our people migrated here from the Pacific, they found the climate did not lend itself too favourably towards the cultivation of tropical fruits like the pineapple and coconut.

taken from the Hawaiians, maika, banana, no longer panana. Ka tipu, ka ora, hī!

The correct answer Ko wai tō māma? Who is your mother? Your turn! Go hard, whānau! My grandfather is Berepi. Ko Berepi taku koroua.

My mother is Waimarie. Ko Waimarie taku māmā. Who is your grandmother? Ko wai tō kuia? Need a ride whānau? Ko wai tō māma e hoa? Ko tōna taku māma e hoa?

Ko Riria taku māmā. Who is your older sister? Ko wai tō tuakana?

Ko Horiana taku hoa. Who is your father? Ko wai tō pāpā?

Whangarei Repeat after me, Whangarei. Kirikiriroa Repeat after me, Kirikiriroa. Tamaki Makaurau Repeat it after me Tamaki Makaurau Te Whanganui-a-Tara Repeat after me. Te Whanganui a Tara. Taumarunui Repeat after me, Taumarunui.